Tērā ko Tamaroto. He aha ia tēnei? Ko tētahi angaanga pūmotomoto, he whakaūnga rānei e tohu ana i tō titiro ki te ao, ki a koe anō hoki. Ō whakapono, ō whakapae anō hoki. Ka hāngai tēnei ki te ao kikokiko, ka hāngai hoki ki a koe anō hoki. Ko Whakapono katoa he wāhanga o Tamaroto. Ō whakaaro katoa mōu ake, koina ko Tamaroto. Engari ko ngā mea hoki e whakapono nei koe ka tutuki, he wāhanga anō tēnei o Tamaroto. Hei tauira, kai te whakapono koe ka riro i a koe te miriona tāra i roto i te tau kotahi, Mena ae, he wahanga tenei o tama roto. Ki te kore, ki te whakaaro koe he whakaaro heahea noiho tenei. He purākau noiho, he wawata noiho ehara tera i te wahanga o tama roto. Ma te aha, kua aukatingia tera huarahi ki te ao kikokiko ki a koe. Ko te ngako o tenei, kai te waihanga to hirikapo i tetahi mahere. He whakaūnga ā-hinengaro o te ao kikokiko. Koina o whakaaro mo te ao. He maha nga momo whakapono e eke ai ki tenei pu aroaro, a ko te nuinga he whakapono apu motomoto. I ata whakaungea nou e whakatipurea ana e o matua. E o hoa i te kura. Ara nga tangata katoa kua whai wahi atu kia koe. Engari kia mohio mai koe ehara i te mea ko nga tangata anake engari ko nga momo tuponotanga, me nga heiputanga Kua whai wāhi atu ki a koe. Koinei a Tamaroto anō nei he toka haupapanui. Anei tētahi toka haupapanui kua ahuahungia i te roanga ake o ngā tau e tipu nei koe i tēnei ao. Ko ngā tūmomo wheako kua ara ake, i ako ai koe, i hua ai o tini whakapono, o tini whakapae hoki. Nā reira, i puta mai ai tēnei toka haupapa nui, engari anei kē te tino kura huna. Kai te noho ēnei kaupapa i raro kē i te wai. Kai reira kē te nuinga o te toka haupapa kāore e kitea ana e te tangata. Ka kite koe i te tihi noa iho o te toka haupapa, ko te rima ōrau noa iho tēnei o te toka haupapa, koina te mea tino whakahirahira o tēnei kaupapa, Mā tēnei e tohua ai ō mahi. Ko te 95 ōrau o ō tātou whanonga, o ā tātou mahi, nō te pū motomoto. Nō reira, ko te nuinga o ngā mea kei tō ao, nō te pū motomoto. Kāore koe e aro pūaroaro nei ki ngā hua kei tō ao. E rite nei tō tinana ki tētahi ipu tūmau. E rite nei tō hinengaro ki tētahi ipu tūmau anō hoki, e noho ai koe ki te pū kauhanga nui. Koina i uaua ai te panoni, koina hoki i totoka ai tō noho i te wāhi kei reira koe ināianei. Koina i totoka ai tō utu, koina i totoka ai tō taumahatanga, Koina i to toka ai to harikoatanga, koina i to toka ai o piringa hoa, piringa tangata anō hoki, na whai anō ka noho to toka koe me te kore e tino rerekē ake. Ki te hiahia koe ki nga tino panonitanga, me tīmata te titiro ki tua o te kahu o te toka haupapa nei. me te raweke i te pū motomoto e nuku ai tō tuakiri me te panoni i a Tamaroto. He nui anō ngā āhuatanga o Tamaroto, he rūkahu, he parau, he pōhēhē noa, he puruheti tonu e pupuri nei i a koe ki te wāhi e totoka nei koe i tēnei wā. Nō reira, ki te hiahia koe i ētahi panonitanga pūmau, whai hua hoki e rerekē ai ngā āhuatanga o tō huarahi mahi, ō piringa tangata, tō hauora, tō whai rawatanga, ō piringa hoa rangatira, tō harikoatanga hoki, me mātua nuku ia tama roto. Ka tīmata ana koe ki te panoni i a Tamaroto, he whai hua, he ukiuki hoki aua panonitanga. Kāore e rite ana ki tētahi tārere engari kē ka pūmau tonu. Mā reira e tino heke ai te taumaha, e tino angitu ai koe, e tino eke panuku ai ki te taha pūtea, ki te taha pakihi hoki, E tino piki ai ō whakaaro mā tāu e rongo ai, mā tāu e whakaaro ai, ka tino papai ake tēnā i te kino, ka mahea ake ngā pōnānātanga, ka mahea ake te mate pāpōuri, koinā katoa ngā hua o te whakatika i a Tamaroto. Me mārama hoki koe ki tēnei. Ka whai te pū motomoto i a Tamaroto, i tō tuakiri hoki i ngā wā katoa. Ko te tikanga o tērā, ahakoa te kaha whakapaua e koe ki te panoni i te ao o waho, kei te pū motomoto kē te tino mana, ka whai kē i a Tamaroto i tō tuakiri rānei. Anei tētahi tauira māu. Tērā tētahi tangata, he uaua ki a ia te whakaheke taumaha. Ko Tamaroto e mea ana he tangata taumaha, nō reira ko te hua, ka whakatau te tangata nei me heke taumaha. Ka whakatiki kai, ka karawhiu i ngā mahi whakapakari tinana, ka tīmata te heke taumaha, engari kāore roa ka mutu, he mahi taupua noa. Nō te mea kei a Pūmotomoto tonu te tino mana, ā, ā tōna wā, ka whai anō, ka pūtahi anō ki a Tamaroto, ki te tuakiri e mea ana he tangata taumaha. Koinei te kura huna, ki te tino hiahia koe ki ngā panonitanga nui whai hua hoki, me mātua ruku i te pūmotomoto, nō te mea kei reira kē te mana e kitea ai ngā hua. Ko te Pūmotomoto te wāhi e ahu mai ai te 95 ōrau o āu mahi katoa. Koinei te take me aro koe kia tama roto.